Сәлам җәмәгать, сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез? Сөләймания мәчете. Бүген бүтән җиргә барырга тиеш идем, ләкин гелләгечә килеп чыкмады, барып җитә алмадым. Һич шугы нәрсә дә булса булсын өчен, менә бу мәчетне төшерергә булдым әле. Хәер, гелләгечә. Эченә керәбез, бөтен әйберне тәти генә матур гына иттереп гауга куптармыйча гына төшереп чыгабыз да, һәм аннарысын тырыша-тырыша бер-ике атна тавышлаячакмын. Киттек. Сөләймания яки Сөләйман мәчете. Исеменнән аңлашылганча, мәчет Сөләйман солтан тарафыннан бар ителә. Төзелеш 1550-дән алып 1557-гә кадәр дәвам итә. Архитектор буларак мимар Синанны билгелиләр. Ләкин бу Синан теге Синан түгел, бысыкуллысы. Шул чаклы озак төзелүенең сәбәбе мәчет калкулыкта урнашкан һәм чираттагы җир тетрәгәндә аска шуып төшмәсенгә, нигезе ярыйсы гына ныклы булырга тиеш булган. Шулай итеп, җиде метрлы нигезе генә дә өч ел төзелгән. Мәчетне бар итүдә 3000 ярым кеше катнашкан. Гадәттәгечә төрекләр ялан гына мәчет төзи белмәгәннәр. Янына шифаханә, мунчалар, уку йортлары һәм башка төрле биналар да салганнар. Комплексның гомум мәйданы 63 мең дүрткел метрга җитә. Ә мәчетенең үзе нибары 4300 генә. Элекке төзелгән биналарның күбесе хәзергәчә сакланган һәм тиешенчә кулланыла. Зурлыгы буенча Сөләймания Чалмыҗа мәчетеннән соң икенчесе. Дини әһәмияте буенча да Солтанәхмәттән соң тора. Сөләйман мәчетенең иңе буе 57-гә 60 метр. Синан аны Сафиягә охшатырга, ләкин аны уздырырга тырышкан. Шуңа күрә аны Сафия сеңеле дип тә йөртәләр. Бер риваятка ышансаң, фарсы патшасы Сөләйманга сондык тулы асыл ташлар җибәрә. Бу госманнарның мәчетне төзергә җитәрлек дәрәҗәдә байлыклары җитмәвенә ишарә булган, имеш. Солтан исә ташларны чынлап та төзелешкә юнәлткән. Туры мәгънәдә манара нигезенә салган. Размерларга күчик. Гөмбәзенең биеклеге 53 метр, Софияныкыннан күбрәк. Ә менә киңлеге 27 генә метр. Софияныкыннан әзерәк, ләкин моны беркем дә сизми. Төп гөмбәзне ике ярым гөмбәз терәтеп тора. Мәчетнең дүрт манарасы бар, тиккә генә түгел. Сөләйман Солтан Византия империясын яулаганнан соң дүртенче падишаһ. Манараларда төгәл ун балкон ясалган, бусы да мәгънәгә ия. Сөләйман Госманнар династиясенең унынчы хөкемдары. Интерьер эшләрен Хәсән Чилебига өйгәннәр. Ул исә михраб һәм минбарны мәрмәрдән ясаган. Кайбер җирләрдә кыйммәтле ташлар да кулланырга кыйган. Бу мәчетнең үзенчәлеге искитмәле акустикасы, диләр. Шул чаклы яхшы тавыш таралуының сәбәпчесе диварларының билгеле бер урыннарында таштан ясалган резонаторлар. Аларны Синан агагыз мәчетне төзегәндә үк урнаштырып калдырган. Сөләймания мәчетенең арткы бакчасында төрбә урнашкан. Анда Сөләйман солтанның үзе күмелгән. Янында аның яраткан хатыны Хюрем да ята. Төрбә тышында, ләкин ерак та түгел бер җирдә Синанга да урын табылган. 1985 нче елны мәчет һәм аның янәшәсендәге территорияләр ЮНЕСКО исемлегенә кертелә. Кая, кирәкмәгән җиргә кереп карыйк әле. Борынны тыкмыйбыз, өзә алмаячаклар. Нарниягә тишек таптым бит әле, менә кара әле. Кереп чумарга була. Аланчалар монда да шулай ук төрледән төрле һәм кайберләрендә шиналар тора. Һәм бер-берсенә шулай ук терәткәннәр. Кыскасы, Сөләймания шулай ук тарала. Гомумән, монда бернинди бина да озакка чыдый алмый, чөнки монда җир тетрәүләр бик еш. Каланчасы кытыршы. Теге шар бар бит, әйме, менә шундый ташка охшаган бу. Кыра торган. Кем әйтте мәчеткә этләрне кертмиләр дип? Кертәләр. Хәтта су да эчәләр, рәхәтләнәләр. Әйтергә кирәк, туристлар да күп монда, кара. Кешеләр монда күләгәдә рәхәтләнәләр генә, мин сиңа әйтим. Монда чынлап та рәхәт. Көне шундый, беләсеңме? Җиләс, ләкин җылы. Кояшта бер турын кыза инде сүзе дә юк. Шуңа күрә кояштан кешеләр качалар. Кереп пысканнар, күләгәгә рәхәтләнәләр. Мондагы халыкны белмәсәм, исеректер дип уйлар идем. Куаклар утыртканнар. Мөгаен боларны аннары соң җиргә күчереп утырталардыр инде берәр кая монда. Бакчага керү тыела дигән, ләкин монда кешеләр кереп йөри. Кемгә тыела, кемгә тыелмый? Аңлавымча, үлеләргә тыелмый, калганнарга тыела инде. Нормальный шаярт түгел. Менә җәмәгать беләсезме, минем минус өчле күзем белән мин менә тегендә башына чиләк кигән кеше күрәм. Ә ул мин сиңа әйтим. Ә ул мин сиңа әйтим. Юа торган чиләк һәм мондый гади чиләк, өстенә пакет капланган. Күзегезне саклагыз, җәмәгать. Аннары сез мине күреп йөриячәксез, әллә нәрсә фантазировать итеп. Бу миңа гомумән Кара Пулатны хәтерләтә. Болгардагы нәрсәседер шуңа охшаган моның. Карарсың моңа, ничек ашалган. Аяк атлый-атлый ышкый-ышкый ничек ашалып беткән. Менә шуннан булгандыр инде ул, тип-тигез булгандыр менә шулай. Ләкин йөри торгачтан эштән чыгып беткән. Менә шулай ышкып бетергәннәр инде җәмәгать. лаштыр-пыштыр йөреп, үзләренең чабаталары белән. Күзлек ничек соң, җәмәгать? Тырыша-тырыша ярты көн сайладым. Ниһаять таптым. 35 лиралык булды. Моңынчы миңа гел бөтенесе төртә 100 дә 20-гә, 100-гә минимум. Мәйтәм, моның бәясе артык кыйбат бу Кытай аламасы өчен. Мин бу Кытай аламасын, мөгаен, мәйтәм, бер 30-га, 20-гә табармын дип уйладым мин. Таптым бит ахыры чикте. Тагын бер кызык әйбер җәмәгать. Менә бу тәхәрә таба торган җир. Монда элек-электән су булгандыр инде. Һәм су гел менә шунда тама. Мондагы ташлар шулай ук ашалган. Улак барлыкка килгән болар да тип-тигез очлы кырыйлы булгандыр инде. Һәм менә бу утыра торган мәрмәр плитәләрдә шулай ук шундый уелган эзләр бар иде. Моны мөгаен тип-тигез кискәннәр дә өстенә такта утыртканнардыр дип уйлыйм мин. Чөнки дөрес хәтерләсәм, Тыюлы килгәндә, ташларда чынлап та арткы як эзе бар, әй, матур гына шундый, уелган. Моны никтер кисеп атканнар, хәер, тигезләгәннәр. Шундый истәлекле әйберне бетерәләр димени инде. Син чагыштыр менә бу каланчаларны, әйме? Бер 20-30 сантиметр диаметрдагы каланчалар һәм мәчет эчендәгеләрен. Алар метр хәтле. Ләкин шуңа карамастан, боларны да терәткечләр белән беркетеп ныклап куйганнар. Эт. Ишеп әйтәсең. Рәхәт, ә? Э, бу сиңа песи түгел. Кымыттырыр да кулсыз калырсың. Кара синең авызың минем уш хәтле. Минем белән сак кыланырга кирәк. Кайда соң синең колагыңдагы тамгаң, ә? Кайда? Колагыңда тамгаң бармы соң синең? Моның тамгасы юк, бик сәер. Чөнки күпчелек этнең колагында менә монда тамгасы була, ярлыгы була. Шулай беркетеп куялар аны. Ух, бик бер 7 метр бар. Менә тегендә кафега менеп, менә мондагы әйләнә тирәдәге күренешләрен төшереп төшәсе, ә, төшереп төшергә кирәк. Нигә кереп карыйк әле? Нәрсә диярләр икән? Тәҗрибә үткәреп карыйбыз хәзер. Тә бу бункер белән бер әйбер дә күренми. Бигрәк тә күз күренмәгәч. Караңгыда ноль. Бәрәбә. Бәрәбә. Менә бу өс, менә бу миңа ошый. Топщик. Мин монда мөгаен ураза беткәннән соң киләчәкмен. Моны исә калдырырга кирәк әле бу турны. Шәйләре юк ахры, ләкин капельләре бар. Косяк табылды монда җәмәгать. Нәрсә бу? Кранчик селкенеп тора. Төзәтегез. Булмасын болай. Кара инде матурый. Иске, җимерелеп беткән, ләкин хисләндерә торган, хәтта мине дә. Бер подъезд һәм кешеләр шунда яшәп яталар. Менә бу як подъездының баскычлары эленеп калган, арматуралар тырпаеп тора. Менә монда өстә кешеләр яши. Менә монда кешеләр яши ахрысы. Монда да яшиләр. Тавыклары да бар бит аларның. Кара әле. Ә тавык түгел әйтәче әле болар икәү. Куркыгыз миннән. Мин монда иң баш әтәч. Кая килеп эләктем соң мин? Ә менә бу бөтенләй алабуганы хәтерләтә. Менә ничек чыгарга инде моннан кара. Монда теге әйтеп туры килә инде, одна нога здесь, другая там дигән. Дөрес чыкмасаң. О, Тесла. Булыр ай. Хандай. Менә мисалга буш урын. Аша аласың, чыгасың. Һәм күренешләр, мин сиңа әйтим. Кара нинди. Тавыш. Шуның белән шундый хәлләр, җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, җан.